א פרייליכן חנוכה און ברוכים הבאים צו פרינציפעל נאמבער פֿיר פון די סעווען פרינציפעלס אוו סוקסעס, און היינט גייט מען רעדן פון די קאנסעפט פון זיך אויסלערנען האו טו סעי נאו. אונז זעמער זייער פיינע מענטשן לאמיר זיך נישט נארן, יא איך וואלט געלאווט צו זאגן פאר יעדע איינער וואס ער דארף עניטינג פון מיר יעס אוודאי זאל איך עס טון, כ'וואלט אויך געלאווט אז יעדע ביזנעס אפערטוניטי, יעדע מאל וואס איינער אויפערט מיר א איידיע וואס מען קען פארדינען פון דעם און מען קען עפעס ארויסנעמען פון דעם, sure! און אזוי פלעג איך אמאל טון. ביז ס'איז געקומען צו א פוינט אז כ'האב אנגעהויבן צו זען וויאזוי מיין פראדאקטיוויטי פאלט איך בין נישט מצליח אויף די וועג וויאזוי איך וואלט ווען געטראכט אז איך וואלט ווען בדרך הטבע געדארפט מצליח זיין, איך האב געזען איך סטראגל, איך האב געזען מיין לעבן איז נישט, איך האב נישט קיין מנוחת הנפש, איך האב נישט קיין שמחת החיים און איך קען נישט אנגיין אזוי, איך בין צו ביזי, איך בין צו אווערווארמד, איך קען נישט גיין ווייטער. און דעמאלטס האב איך אנגעהויבן צו כאפן די איידיע פון די פאוער פון זאגן ניין. איך בין איינמאל געגאנגען אין בעסמעדריטש איך געדענק נאך ווי היינט ווייסט איך געדענק נישט יעדן טאג וואס איך גיי אריין אין בעסמעדריטש העסט מיך פרעגן פאריגע וואך דינסטאג וועלכע שול האסטו געדאווענט איך ווייס נישט זיכער געדענקען וויפיל אזייגער ביסטו געקומען איך בין נישט זיכער זיכער געדענקען איין טאג גיי איך אריין אין בעסמעדריטש אין א בעסמעדריטש וואס איז געליגן דארטן אין פראנט ווען מען קומט אריין ביי די ענטרענס איז געליגן דארטן אסאך סידי'ס אויסגעשטעלט און כ'האב מיך אזוי געקוקט די סידיס וואס איז דא דארט, און כ'האב באמערקט א סידי וואס האט געקעטשט מיין אטענשאן, און ס'איז מיר אריין אין קאפ, איך רעד פון יארן צוריק, און ס'איז געבליבן סטאק מיט מיר, און די טייטל פון די סידי איז געווען, א יא אין די פלאץ פון א ניין, איז א ניין אין די פלאץ פון א יא. און איך האב מיך אפגעשטעלט דארטן דעמאלטס און געשטאנען אפאר מינוט און באטראכט די סידי, איך האב שוין נישט געדארפט הערן די סידי, ווען די מענטש וואס מאכט די סידי וואלט עס געוואוסט וואלט ער נישט געלייגט די טייטל, ווייל מען זעהט שוין אלעס אין די טייטל, דארף שוין נישט גארנישט מער פון דעם. ווען דו זאגסט יא ווען דו דארפסט זאגן ניין, מאכט דיך עס אזוי איבערגעשטרענגט אז טו מיר א טובה איך זאג קיינמאל נישט יא און פערטיג, איי פארוואס זאג קיינמאל נישט יא, ס'איז דא צייטן ווען דו דארפסט יא זאגן יא, ס'דא צייטן וואס דו קענסט, ס'דא צייטן וואס דו קענסט נישט, ווייס ווען דו קענסט און ווייס ווען דו קענסט נישט, און די זעלבע זאך אין ביזנעס סוקסעס, יעדע מאל וואס דו גייסט זאגן יא פאר א זאך וואס דו דארפסט עכט זאגן ניין, איז דא א שטארקע טשענס אז דו האסט דזשאסט געלייגט די קערנדלעך, האסט יעצט איינגעזייט א ניין אין די צייט וואס וואלט ווען געדארפט זיין א יא, סאו זיי זייער קעירפול מיט די זאכן וואס דו זאגסט יא פאר, און איך האב איין כלל ביי מיר, איך בין נישט אייביג מצליח מיט עס, פול דיסקלעימער, פול דיסקלאזשער, אבער איך פרוביר צו גיין מיט דעם אז אויב איך פיל נישט אויף די דיסיזשן אז ס'איז אוודאי הונדערט פראצענט, איז עס הונדערט פראצענט אז נישט. ווייל אדערווייז איז דא צו סאך זאכן מיט וואס איך קען זיין אינוואלווד וואס איז הונדערט פראצענט א יא, ווי למשל אין געבן די סעווען פרינציפלס אוו סוקסעס, און וועגן דעם איז איך זע אויך ווער ס'קומט צו אונזער אפשענס אינקאם קורס ווער די מענטשן וואס זענען די מערסטע מצליח זענען מענטשן וואס זיי קומען ווייל זיי ווייסן הונדערט פראצענט אז דאס קליקט מיט זיי, דאס איז זייער זאך. און וועגן דעם האט מען אונז אינטערדארסט די טו ענד א האלף טאוזענט דאלער מאנטלי אינקאם גאול וואס דורינג די מאנט אוו דזשענוערי און האפענטליך אלע חדשים ווייטער כי יד השם הטובה עלינו ער מיר לאזן מענטשן קוקן וויאזוי איך נעם א פינף און צוואנציג טויזענט דאלערדיגע אקאונט און איך פרוביר צו פראדוסן פון דעם צוויי אהאלב טויזענט דאלער אין מאנטלי אינקאם דאס מיינט נישט אז ס'גייט געלונגען ס'קען אפשר זיין נאר טויזענט ס'קען אפשר זיין דריי אהאלב טויזענט ווייל דו קענסט אריינקומען און קוקן און דו קענסט עס טון, נאכמאכן וואס איך טו, אויף א קלענערע פארנעם, אדער דזשאסט קוקן, און פאר מער אינפארמעישן קליק ערגעץ דא לעבן די ווידיאו און קוק צו דאס קען זיין א הונדערט פראצענטיגע יא פאר דיר, אדער איז עס פאר דיך א אפשר וואס דעמאלטס זאג איך דיר עס איז א הונדערט פראצענטיגע ניין. א פרייליכן חנוכה און איך האף דיך צו זען אם ירצה ביי די נעקסטע פרינציפל, די פיפטע פרינציפל פון די סעווען פרינסיפלס אוו סוקסעס.